16 октябрьдә Казанда Кызыл Татарстан һәм Михавчиклар урамнары киселешендә торгызылган Ак мәчетне ачу тантанасы булды. Тантана Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнеханов катнашында узды. Бу мәчет төзекләндерелде һәм аның кирәклеге күптән кирәк иде, менә кулларыбыз җитмәде, менә Сулеймановбызын, Татнмергазбыт, Рихмәт Айдарыч сезгә, сезнең командага зур рәхмәт. Төзүчеләргә зур рәхмәт. Менә бик яхшы сазлар, матур итеп шушы мәчетне төзекләндерделәр. Хәзер менә абзыйларга, яшьләргә шушы мәчеткә килеп намаз кылырга, бәйрәмнәрдәме, авыл чактамы, Бер кизәргә урын безнең бар шуңа күрә. Игелекле булсын, хәерле сәгатьтә. Гәрчә халыкта аны Ак мәчет дип йөртсәләр дә, мәчетнең рәсми исеме Яңа бистә. Дини объект 1805 нче елда ачылган һәм бистәдә беренче кирпеч мәчет булган. Урын үзе бай тарихи әһәмияткә ия. Мәсәлән, яңа мәчет төзелгәнче биредә 1741 нче елда яңа татар бистәсе төзелгәндә менгезелгән агач структура урнашкан булган. Беренчедән, ул бүген генә ачыла. Аннан соң фишкасы күренер әле. Ләкин бу мәчетнең тарихы бик тирән. Әмирхан Еникинең Мәчет елый дигән әсәре бар. Бу әсәр нәкъ шушы мәчет турында иде. Чөнки совет чорында бу мәчет ябылгач, халыкта да сүз таралган, Ахшам вакытында саби баланың елавын ишетәлер иде кешеләр монда. Шул нисбәтән бу әсәр дә чыга, нәкъ бу мәчет турында. Кызганычка каршы инде бу мәчет ябылды, аның манарасы киселде, төрле-төрле оешмалар урнаштырылды. Ләкин ниһаять, Аллага шөкер, бүген ул ачыла һәм киләчәктә дә иншалла бу мәчет тулы булсын. Әмма 1928 елда атеизм кызган вакытта мәчет мәхәлләсе куыла, ә 1930 елда манарасы да сүтелә. Унтугызынчы гасыр башында салынган Ак мәчет Явыз Иван тарафыннан Казанда яулап алынганнан соң төзелгән мәчетләрнең берсе була. Ләкин 1928 елдан бирле ул эшләми һәм тиешенчә файдаланылмый. Бу безнең тарихи бина. Тарихи бина булгачтан, тарихи бинаның җирендә, җирлегендә җаңа өстәмә биналар тезү бик авыр, мөмкин түгел. Инде безнең татар халкында, беләсез, дигән иде, тәһарәт ал, мәчкә кергән тәһарәт булырга тиеш, син мәчкә кергән дюк, шуңа күрә тышка чыгу дигән сүз һәрвакыт тышта була. Шуңа күрә безнең тышка чыгу урыннары, тәһарәтханәләр, ашханәләр барысы да тышкы урамда. Шуңа күрә менә шушы өстәмә бинаны, вакытлыча бинаны тезү, ул әзрәк кенә тиге тоткарлап торды. Ләкин, Аллага шөкер, канун җагыннан, закон җагыннан бөтен Рөхсәтләрне табып, итеп менә шушы һәм шул ук безнең ниде, Иван Николаевич Гущин тарафыннан шушы нигә мәсьәләгә бик җылы караш булды. Һәм менә Аллага шө, мәчет үзе үз урында тора, аның өстәмә биналары үз урында тора. Торгызу эшләре узган ел гына башланды. Белгечләр бинаның тарихи кыяфәтен кайтарганнар, фундаментын, түбәсен һәм манарасын ныгытканнар. Шулай ук агач тәрәзәләр дә утыртылган. Манараны тулысынча реконструкцияләү мөһим этап булып тора. Аның эчендә винтлы баскыч ясалган. Исегезгә төшерәбез, мәчеттә моннан бер ай элек кенә манарага тантаналы рәвештә ярым ай утыртканнар иде.